Dakinhar taż-żwieġ, it-triq kollha kienet mixegħula bil-mistennija. Għall-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija, karozza sewda mingħajr ġfuf u tiżjin ieħor waslet quddiem il-bieb tal-mara. Raġel liebes pulit ħabbtilha darba biss u hi dehret minnufih fil-bieb. Hawn jien, sinjura! X'ħin trid immorru? qalilha. Kellha s-snin tagħha, iżda għarusa bħalha hi ta' min iħares lejha wkoll. Is-snin ibidlu u jkerrħu, imma minn ġewwa l-bniedem jista' jibqa' frisk, nadif bħal vażett fjuri li għadhom jinqatgħu. Mhux il-fjuri kollha jitbielu u jinxfu. Ferħana kienet żgur, iżda kellha roda li s-sewwieq intebaħ biha minnufih. Xtaq jgħinha, iżda x'seta' jagħmel? Malli tfaċċat ħdejn il-knisja, folla kbira bdiet issaffar u tgħajjat. Tfal jirraġġaw u jwerżqu. Irġiel u nisa jfaqqgħu d-daħq qishom imxennqin mill-ispettakli ċajtiera. Coronto! Coronto! bdiet tgħajjat u tkanta l-ġemgħa b'leħen wieħed. Il-kor kellu xi ħaġa tal-biża' fih. San Ġużepp, eħlisni inti minn dan l-infern! bdiet titnigħad b'leħen li semgħu s-sewwieq. Aħjar ma tidħolx minn hawn, sinjura, din il-folla mhix se tħallik tgħaddi, qalilha l-ieħor. Il-mara lanqas biss kellha l-kuraġġ tħares madwarha mit-tieqa. B'għajnejha mdemmgħa u b'ħarsa li ma wriet ebda qilla, talbitu jsuq biex jidħlu mill-bieb iż-żgħir tas-sagristija. Ma kienx hemm bogħod wisq, u l-folla mqanqla, malli ntebħet x'kien se jagħmel is-sewwieq, ġriet lil hemm issaffar u tgħajjat iktar minn qabel l-istess kelma, Quaranta! Quaranta! Il-kappillan deher f'nofs il-ġemgħa u qal kliem iebes ta' twiddib. Leħnu ma damx ma ndifen mill-għagħa li kien hemm u qatagħha li jofroq in-nies u jdaħħal lill-għarusa hu nnifsu fil-knisja. It-tapit aħmar kien ilu mifrux xi nofs siegħa u l-fjuri ta' fuq l-artal kienu jfuħu u l-ġnokkjatur kellu imħadda sabiħa tal-bellus. Iżda ħadd ma għadda minn fuq it-tapit, u ħadd ma resaq lejn l-artal tal-fjuri, u ħadd ma qagħad arkubtejh fuq il-ġinokkjatur. Iż-żwieġ sar xi siegħa wara quddiem artal qadim imwarrab li kien hemm fil-sagristija. Meta l-ħamba ta' barra ma nstemgħux aktar, il-Koranta u żewġha ħarbu baxx baxx mill-bieb iż-żgħir. In-nies marru u kien fadal biss l-hawn u l-hemm xi wħud jistennewha ħierġa. Ħadd ma kien hemm biex jgħajjarha u jsaffrilha, u żewġha li seta' jifhem qalilha f'widnejha malli s-sewwieq beda jmexxi, Anjezi, jiena nħobbok xorta waħda. Hi imbikkija staqsietu għaliex kienu għamlulha hekk, iżda l-leħen tal-mistoqsija tagħha laħaq indifen fit-tgħanniqa tiegħu. San Ġużepp, imsakkar fin-niċċa tal-knisja, ra kollox, u beka bla ħoss biex ma jqajjimx lill-Bambin rieqed. Il-fjura mbexxqa f'idu l-oħra issa bdiet tiftaħ sa fl-aħħar.